Chibai, tuna thil inchhuri ngaihthlak mek hi second tina chhut rik a ni a. Second khat danah hian khawvela mihring mi pahnih vel zel Thli anga chhun a ni a. Minute khat chhung hian mi za leh paruk velin khawvel thihna avangin an chhuahsan a ni. Chung mithi liam phup phup mai te chu a chan ve ai tam kan thenawm lawka awm an ni. The Valerie Perry Circle tih hi kan hre tawh ngai emaw? Ken Myers-a Texas-a English zirtirtu pain a siam chhuah, a ngaihtuah chhuah a ni a. Khawvel map-ah hian circle lian vak lo tak mai, a radius pawh kilometre sangli vel chauh hi an thai bial a hei kan hmuh theih ang hian. Amaherawhchu thil mak deuh mai chu he. Circle chhungah hian khawvela mihring zat ve ai tam an awm a ni. He circle hi a ngaihtuah chhuah hnu hian Ken Myers-a hian social media-ah Reddit-ah a post ta a, khawvel ngaihven a hlawh hle a. He circle ngaihventute zingah hian Deniqua Tel ve a, London School of Economics-a an professor niin a ni hi Singaporean a ni a. Statistical modelling chi hrang hrang leh a thiamna hmanga an zir chian tak tak hian he circle hi a la rin teh leh zual a, a radius hi kilometre sang li tangin sang thum za thuma a tla hniam a. Khawvel lenzia nena teh phei chuan circle te tak a ni. A lai takah hianin Myanmar rama khaw pakhat mawng khet a hmang a, chutichuan he circle hi a thai bial a ni. Mawng khet hi Mizoram atangin a hla lo hle a, Mizoram atangin thai bial ila tlemin ti lian deuh ila a la dik tho a ni he thil chhutna hi. Louis Bush hi kan hmel hriat tawh em ka hre lo a, Partners International CEO a ni a. Mission Strategist a ni. A awmzia chu chanchin tha hril kawnga remruatna siamthiam em em mi ropui tak a ni. Ani hian ten by forty window tih hi a ngaihtuah chhuak ve leh thung a. A awmzia chu map han la ta ila equator atanga teiin ten degree north latitude leh forty degree north latitude inkarah khanin rectangle han siam ve leh ta thung ila, Chumi degree sawmthum lek inkara mipui chengte chu chanchin tha la dawng tlem ber, mipui tamna ber ni si a ni e a ti ve thung a, a awmzia chu tun dinhmunah chanchin tha hrilhna atana hmun pawimawh ber, hmun strategic ber a ni e tihna a lo ni ve leh ta thung a ni. Mak ta deuh mai chu Valery Peris Circle leh ten by forty window hi dah kawp ta ila, Mizoram hi a lai hawl vel bawrah hian a awm tlat mai a ni. Lalpa zawn chhuah hnam te hi chhan leh zawn chhuah kan ang hle a. Chanchinṭha epicentre, Chanchinṭha theh darhna hmun pui, a hmun lai hawl luahtu kan lo ni thei reng mai a. Kan thenawm te te atanga tanin tikhan Pathian tan ram kan lo la teuh thei mai hi a lo ni a. Heng avangte hianin a niang Pathian in min lo zun chhuah. Rhyme and Reason te hian chanchin tha hrilhna kawngah hian tan lak hi pawimawh kan ti ve hle a, kan phak ang tawk tawkin kan pen ve a, kan theihna te kan thiamna te a sang lem lo hle nachungin, Chanchin tha mei chher ding leh vei tih programme kan rawn ti chhuak ve a, tam takin min lo enpui tawh a, min lo telpui tawh kan lawm hle mai a. Episode vai thum ngawt kan lo ti chhuak ve tawh a, missionary pakua zet an lo inlan ve tawh a, tin min tanpuitu tur duhawm tak tak tun thleng missionary te nena la inbe pawp a, la tipu rengtu tur Pathian min pek avangin lawmawm kan ti em em a. A episode lina hi. Tun zirtawp nihin a rawn chhuak leh dawn a, kan ṭang ve hle a, hun kan nei tlem tih kan hria a, kan awmna hmun a pawimawh tih kan hre bawk a. Kan sawi tawng khan kan ṭhenawm lawkah chanchin ṭha la hre ngai reng reng lo, mihringte an liam zel an liam zel a, khawngaih takin hun kan la neih chhung hian Pathianin hun ṭha min pek chhung hian i ṭang rual ang u. Kan episode lo chhuak leh tur hi khawngaih takin Lo engin lo tel ve turin kan insawm a ni e.